Felly, um, i agor y datganiadau'r prawn, hoffwn wahodd Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg i'r llwyfan. Mae'n frodor o Bontarddulais, aeth i astudio'r gyfraith ym Mhrifysgol Caerychen, ym Mhrydychen, ac wedyn gyrfa lewyrchus ym maes cyfreithiol. Ddoth yn ôl i Gymru wedyn i sefydlu ei fusnes ei hun, cyn iddo gael ei ethol fel aelod o'r Senedd dros Gastell-nedd yn 2016. Rydym ni'n ffodus iawn i gael Gweinidog dros y Gymraeg ac Addysg sydd wedi bod yn eiriolwr brwd dros weledigaeth y Llywodraeth i ddyfodol yr iaith yma yng Nghymru. Mae wedi dod â gweledigaeth ac uchelgais newydd i'r maes. Mae wedi pwysleisio pwysigrwydd defnyddio iaith, yn ogystal â sicrhau bod dysgu yr iaith yma yng Nghymru yn gyraeddadwy i bawb o ba bynnag gefndir. Mae hefyd wedi sefydlu Comisiwn Cymunedau Cymraeg i weld beth sy'n digwydd o ran yr iaith yn ein cymunedau ni, a hefyd mae gynno fe ddiddordeb mawr mewn siaradwyr newydd a sut mae'r siaradwyr newydd heini yn dod yn ddefnyddiwyr

Uh, innovation comes from creating environments where ideas can connect. Dyna eiriau'r awdur Stephen Johnson. Uh, a dwi'n mawr obeithio bydd heddi yn gyfle i hynny ddigwydd. Diolch i Brifysgol Caerdydd am fod uh, mor barod i gydweithio gyda ni i drefnu'r diwrnod hwn. Yma i drafod arfer da ac arloesi mewn polisi iaith ydyn ni. A licen i ddweud ar ddechrau'r sesiwn cymaint o fraint a a pha mor ddiddorol hefyd mae e wedi bod i fod yn weinidog dros ein hiaith ni ers bron i dair blynedd. A bydd a y brwdfrydedd a'r angerdd a a'r emosiwn a dwi wedi gweld yn y maes yn aros gyda fi am byth. Ac o ran iaith, angerdd ac emosiwn hyd yn oed, dwi'n dweud yn aml bod y Gymraeg yn fwy na jyst rhywbeth dwi'n ei siarad, mae'n rhywbeth rwy'n ei deimlo. A dwi'n credu bod mwy a mwy o bobl yng Nghymru yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn i ni i gyd. A nod diwrnodau fel heddi yw trafod dulliau o droi teimladau fel 'na mewn i realiti. Mae gyda ni yn Llywodraeth Cymru weledigaeth glir ar gyfer ein hiaith ni, a chynlluniau arloesol i droi'r weledigaeth hynna yn realiti. Ond er hynny mae'n bwysig pwysleisio un peth. O gychwyn cynta' 'nhymor i fel Gweinidog, Dw i 'di dweud nad oes 'da Llywodraeth Cymru, na fi fy hun, na neb arall, a dweud y gwir, fonopoli ar syniadau da. Felly, dwi'n edrych ymlaen yn arbennig at glywed am syniadau a gwersi gan bawb sy 'ma. Beth 'yn ni'n wneud yn dda yma yng Nghymru a lle gallwn ni wella? Beth 'ych chi eich hun wedi ddysgu gan wledydd eraill? Beth fydd eich cynghorion chi, y bobl sydd wedi teithio i Gymru ar gyfer y genhadledd hon, beth fydd eich cynghorion chi ar gyfer datblygu polisi iaith ymhellach yng Nghymru? Ac o ran teithio, mae llawer ohonoch chi wedi teithio'n bell, teithio'n bell i gyrraedd yma. O fewn Cymru, Iwerddon, yr Alban, Catalwnia, Gwlad Basg, a hyd yn oed o Ganada. a, a jyst y siaradwyr yw hwnnw, felly croeso cynnes i chi gyd. Ac nid teithio i gynhadledd arferol ydyn ni heddi, arloesi, ie, arfer da, wrth gwrs, gweld hen ffrindiau a chyd-weithwyr a gwneud ffrindiau newydd efallai. Ond diolch yw thema'r dydd hefyd. Diolch i un unigolyn am gyfraniad sylweddol iawn. Colin, mae ehangder eich gwaith ymchwil a'ch cyhoeddiadau chi'n ryfeddol. Daearyddiaeth, crefydd, democratiaeth a pholisi iaith, wrth reswm. Chi wedi dylanwadu ar gymunedau ieithyddol ledled y byd. Chi wedi bod yn barod i'n helpu ni yn y Llywodraeth ac i'n herio ni yn adeiladol. Buoch chi'n aelod gweithgar o Fwrdd yr Iaith Gymraeg gynt. Chi wedi dysgu, dylanwadu, mentora a meithrin cenedlaethau o fyfyrwyr. A dwi'n gwybod bod sawl un o'ch cyd-fyfyrwyr chi yma heddi. Braf gwybod fod cydweithwyr o Lywodraeth Cymru, Prifysgol Caerdydd a'r Bwrdd hefyd yma heddi i'ch anrhydeddu chi. Ar ran pawb sydd yma, Diolch am eich cyfraniad chi ac am eich arweiniad doeth chi. Mae'ch ymchwil a'ch gyrfa chi wedi gwerthfawrogi nid yn unig yma yng Nghymru, ond hefyd yn rhyngwladol. Ac at yr agwedd rhyngwladol hwnnw dwi eisiau troi fy sylw nawr. Ydy, mae'r Deyrnas Unedig wedi gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond cofiwch chi, dyw Cymru ddim wedi troi cefn ar Ewrop, uh, nac ar weddill y byd chwaith. Rydyn ni'n wlad sy'n edrych allan am bartneriaethau rhyngwladol. Rydyn ni'n rhyngddibynnol ac rydyn ni gyd yma yn rhan o rhwydweithiau a chymunedau sydd yn gwein i gyd at ei gilydd. Mae'r gynhadledd heddi, ein hylodaeth ni o'r NPLD, yn brawf o hynny. ac ro'n i'n falch iawn o gymryd rhan yn yr ICML Mehefin dwetha, oedd yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cynta ers deng mlynedd ar hugain. Nawr, bydd y rhan fwya ohonoch chi yn gwybod bod ni wedi cyhoeddi Cymraeg 2050, strategaeth uchelgeisiol ar gyfer ein hiaith ni saith mlynedd yn ôl, ac iddi ddau brif nod, miliwn o siaradwyr a dyblu'r nifer ohonon ni sy'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd erbyn 2050. Teitl un o bapurau polisiaeth Colin yw Wake Me Up in 2050. Ac rwy'n eich sicrhau chi bod ni yn effro i'r posibiliadau a'r heriau hefyd o'r lefel honno o uchelgais. O ran hynny, byddwch chi wedi clywed efallai hefyd bod dirywiad wedi bod yn niferoedd siaradwyr y Gymraeg yn ôl y cyfrifiad diwetha', lleihad o ryw 24,000 i 538,000. Ry'n ni ar siwrne ieithyddol hir dymor, ac fel pob siwrne hir mae disgwyl i ambell bump ar hyd y ffordd. A dyna lle mae rhaid i mi fod yn onest iawn. Roedd canlyniadau'r cyfrifiad, wrth gwrs, yn Siomedig. Nid dyna oeddwn i eisiau gweld. Ond mae rhai arolygon eraill yn awgrymu bod nifer y siaradwyr mor uchel â 900,000. Felly, rŷn ni'n gwneud gwaith er mwyn deall pam mae'r gwahaniaeth hwnnw yn ymddangos rhwng arolygon ystadegol sy'n mynd i'r afael â'r Gymraeg. A'r hyn oedd yn codi nghalon i wrth deimlo'r siom hwnnw oedd bod pawb yn rhannu'r siom gyda fi. A bod pawb eisie i'r Gymraeg i ffynnu. Efalle achos bod mwy a mwy ohonon ni yn teimlo bod y Gymraeg yn perthyn i ni gyd, waeth faint o'r iaith i ni hunen yn i siarad. Felly rhaid wrth optimistieth. Rhaid aros yn y gêm am y tymor hir. Peth parhaus yw gweithredu polisi iaith. Ac o ran y tymor hir, o ran y dyfodol, Rwy'n ei gweld hi'n beth positif yy bod agwedd tuag at ein hiaith ni, bod mwy o bobl yn ei dysgu hi, mwy o falchder ynddi hi, a'i bod hi'n fwy canolog fyth i ddiwylliant a hunaniaeth ein gwlad ni nag yr oedd hi, sicr, pan oeddwn i'n blentyn. Mae hyn oll yn werthfawr, ac rwy'n ei groesawu fe, a dw i eisiau mwy ohono fe. Ac mae eisiau pethau gwahanol hefyd. Mae angen arloesi. Ac arloesi ydyn ni ym maes addysg drwy'r Papur Gwyn wnaethon ni gyhoeddi y llynedd fel rhan o'r gwaith ar y cyd gyda Phlaid Cymru fel rhan o'r cytundeb cydweithio. Dwi ddim yn credu bod ni'n creu digon o siaradwyr Cymraeg at y dyfodol drwy'r system addysg ar hyn o bryd. Dyna'r gwir amdani. Mae Gymraeg yn perthyn i ni gyd yng Nghymru, lle bynnag i ni ar y continiwm ieithyddol. Mae pob disgybl yng Nghymru, felly, yn haeddu dod yn siaradwr Cymraeg, ac mae cyfrifoldeb ar bob un ohonon ni sy'n gweithio yn y system addysg i weithio tuag at y nod hwnnw. Mae'r cynigion sydd gyda ni yn adlewyrchu'r nod a'r uchelgais hon ar gyfer y system addysg yng Nghymru. a bydd gwireddu hyn yn golygu cynyddu'r nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg, ond hefyd, cynyddu'r ddarpariaeth Gymraeg mewn ysgolion sydd ddim eisoes yn ysgolion cyfrwng Cymraeg penodedig. Yn sylfaenol, rŷn ni am i bob disgybl ddod yn siaradwr Cymraeg hyderus drwy'r system addysg statudol yng Nghymru. O ran fy ngwleidyddiaeth i, Llafurwr ydw i, wrth gwrs, ond rwy hefyd yn aelod o'r Blaid Gydweithredol. Ac ry'n ni'n Llywodraeth hefyd wrthi'n creu mwy o sefydliadau cydweithredol i weithredu drwy gyfrwng y Gymraeg. Gofodau uniaith, os mynnwch chi, a rhaid wrth rheiny mewn cymdeithas ddwyieithog fel Cymru. A llawer o'r ieithoedd eraill sy' yma heddi hefyd. Ond beth mae hyn yn meddwl yn ymarferol? Wel, arian, a dweud y gwir. Ond uh, arian i helpu bobl i helpu hunain, os hoffwch chi, er grymuso uh, cymunedau a'i grymuso nhw i, bryn, i brynu a throsi tafarnau lleol, er enghraifft. Hen gapeli sydd wedi cael, a'i troi nhw'n llefydd i bobl ddod at ei gilydd yn Gymraeg. Pobl dod at ei gilydd yn y Gymraeg. A peth pobl yw iaith. Mae'n ffenomen gymdeithasol, nid jyst ieithyddol. Felly, ym mhob peth i ni'n wneud i wireddu'n huchelgais ar gyfer yr iaith, realiti pob dydd ein siaradwyr, ein dysgwyr, pobl Cymru, fydd yn ein harwen ni. Ac arloesi a chyfnewid arfer da yn ganolog i'r realiti honno wrth reswm.